Ech begréissen iech dann zu engem neie Spezialvideo op mengem Youtube Channel, deen ausgerechent haut erauskënnt, well haut si mer den 22 Mäerz an haut genau virun engem Joer hunn ech mech erëm dozou entscheet fir mat Youtube bësse méi. unzefänken, den E-Sports hei am Land ze pushen, wéi dat jo mëttlerweil am Héieren huet. An jo, Spezialvideo am Sënn vun, ech weisen iech eng Kéier, wat ech och nieft mengem Let's Play spillen, nämlech Minecraft Wii U Edition. Dat gëtt och fir d'Wii U, gëtt och geschriwwen Nintendo Switch, mä dat wäert ech iech bëssen elo wärend dem ganze Video hei erklären. Sou, mir hunn op deem. View-Server zesummen eben eng Tell-Welt gemaat. Dir gesitt hei Datemer wou ech ëmmer virun all Gaming-Café esou Backup gemaat hu, well een hei gemengt huet mat enger Konsol ze spillen. Mir ginn eis elo déi Welt ukucken. Déi ass am Super Mario Theme ofgehalen natierlech, Nintendo meets Minecraft. A mir fänken d'Spill domadder un. Wisou Minecraft? Ech hu jo eng Kéier gesot ech giff och speziell Videoen maachen déi menger Meenung no kee Let's Play verdéngt hunn. am Sënn vun, et huet kee Wäert Iech do Block fir Block ze weisen oder esou. Voilà, mir wären awer elo bäi deene Bléck, ne? Do mol als éischt e wonnerschéine Cactus, dee mer do zesummegebastelt hunn. An hei, wat, da gi mer eng Kéier virun. Also hei wunnt den TL Pingu. Muss ech emol kucken, ob dat geet. Hei wunnt den Nut-Nut. Voilà, dat hu mer esou markéiert. An jo, hei ass dann esou eng Titanic, wann een et esou ka nennen, e Schëff vum Erik. Wéi en emmer gesot huet, dat Schëff wär fäerdeg, mee iergendwéi. Dee Blackstar, wéi soll ech et soen, ë? Huet seng Motivatioun an dat Spill verluer. Esou, mir ginn eng Kéier natierlech och dat Schëff hei eraloossen, ë, wéi dat hei ausgesäit. Et ass an der Nuecht, dat heescht, mir hunn elo hei de Problem.

Bon, ech lussen eng Kéier. Dat ass Survival-Modus. Bon, dann hu mer schon eng Kéier vu bausse gekuckt. Ech well dat op net futti maachen. Ähm, jo. Souvill dozou, ne? Well ech wollt iech eben nach weisen, dat doe Villager dran, Haus, dee mer ëmmer do agespaart. Kuck dech, wou se dee Foul ageschoss huet, gell, dee Facker. Bon, souvill dozou. Also hei ass dann nach den TL Pingu, net? Hei e klenge Schwammbaseng. Hei sot se och ëmmer en Hond vun em. Mee ech mengen, deen huet en, Oh Gott, ech komm déi Trap do net op. Deen huet den. Sou, ech schlofen emol eng kéng Ronn beim Pingu am Bett fir dat emol. Dag gëtt an hoffentlech dee Minecraft Squi. Oh Gott, hunn ech grad erfäert, dat do ass eben e Steller, ne? Elo gemengt, elo. Mee hei. Ah, dat ass déi Chest, déi sou komesch Dénger mécht. Also déi mierkt mat. Dat huet e gewësse Flair. Mir ginn eis elo hei eng Kéier ukucken, wat en hei gezwafft huet, nämlech esou, e wëll iwwerall d'Këscht nei bauen, voilà. En huet och hei iergendwou, voilà, Këschten iwwer Këschten, esou, hei ass de Schluss. Dat, mir ginn do net dra kucken, mee dat ass dem, dem Joé, dem TL Pingu säin klenge Sammelkeller, nennen ech emol einfach esou. D'View-Geschicht, dee Server, déi ganz Diskussioun och eng Kéier vläit. Mir hunn deemools eis entscheet, mir haten um Computer ugefaangen am Dezember 2015 als Telcommunity eeben um Computer ze spillen. Moment, sëtzt elo wierklech och, dach Tatsaach, do sëtzt och nach een. Bouheinil nennen ech se emmer hei a Minecraft an do sin och nach emmer déi Zombies, Creepers. Bon, da loosse mer et wierklech sin. Do hannen ass nach dem Sam seng Wunneng, deen huet leider nëmme kuerz gespillt, säi Sandhaus nennen ech et emmer. Mee mir gin awer elo mol eng Kéier kucken, wat do iwwerall déi, oh Erik, gell, do kanns kengem zielen, iwwerall déi Creepers, ne. Oh Gott, oh Gott, hunn ech mech elo erëm erféiert mat deem. Dat ass en Enderman. Also, de Metz pléiert warscheinlech e Krämpesse fir ëmmer déi ähm, Saachen ze gesinn, ze erkennen, wat fir de lenkt e bësse kann dat sinn. Oh, scheißegal. Mir also kucken, et ass eng Mare Film, mir also och eng iwwerlecht kann d'Erreur, so wat dat nëmme ka sinn. Ech weisen iech elo, wat et ass. Wéi gesot um Computer mat deemools äh, ugefong. Da war halt déi Serverdiskussioun, wollt de Leit fir 50 Euro de Mount e Server lounen. Du koum déi Idee vun der Telkees op, mir si keng ASB, mir sinn eng kleng Gaming-Community an äh, du mei sinn och bal quasi zertrennt. Hei ass jo leider näischt lass, well hei wär eben dat dot Géigner spawnen. Oh Gott, sinn ech... Oh mein Gott, ech scho féieren Ammer bei Minecraft, muss er virstellen. Ah, déi Opnam gëtt ze geil. Dat waren also den, ech weess emol net wat et war, ech mengen et war en Zombie dat do vum Geräisch hier. Oh Gott, ech hu grad en Häerzdesfall krut. Ech kann awer awer viruloen, dat kréien ech just hin. Bon, esou vill dozou. Iwwer déi ganz Geschicht um Computer an dann ass eng Zäit gewiescht, de Joueur hat eben e Guthaben drop. An dat Guthaben ass och eng Kéier fäerdeg gewiescht, ne? An da gëtt déi Diskussioun, Wee bezilt? Do wollt een dann äh, zu 5 Euro op de Kapp Saachen ufänken, wou ech gesot hunn, dat gëtt absolut näischt. A wéi ass och gelaf mat der Zäit, hunn och d'Halschent vun de Leit opgehal am Minecraft ze spillen, well hien ze langweileg ginn ass. Also Dir gesitt och dann dem Sam säin Haus. Do ass och nach e Wee fir dat ee weidere sech kéint dohi plazéieren. Mee bis elo ass keen op de Server komm. Leider. Also déi ganz Diskussioun fir nach fäerdeg ze féieren. D'Leit sinn ofgesprong an hunn mer gesot, hey mir kafen eis d'Wii U, bezitt jiddwereen eemoleg 30 Euro. Also Dir gesitt elo mäin Aaf emol hei. Sou, kann ech iech, voilà, dat ass mäi Skin hei am Mario-Film. Ech gi mer elo emol eng Rüstung. Hei un den dat soass deise Rüstung hei an der Mario Welt sou lo laf mer als fresch run Dat do loss mer sinn wéi gesot ech kennt net méi ra ass fut Hei ass och ganz am Ufang gebaut gin eng äh, Bambus eng Röhre. Zuckerrohr, voilà, an ech kommen och net méi op déi Nimm. Ech sinn einfach e casual Minecraft Spiller, well ech einfach ab und zu Fun hat et ze spillen, an dofir gi mer elo hei eng Kéier e bëssen ofsammelen. Dir mierkt also, en ass am gaang, Papyrus géif ech et einfach nennen als casual Spiller, mee et ass en Zuckerrohr. Mat deem kanns de awer och Blieder maachen, dofir ass et e bësse sou Zocker mat Blieder, déi Minecraft Logik. Ech hun eng Problem eins mat dee Spillen, ech kucken d'gären no beim Leit wéi Alpenmilch an Metzbay, ab und zu kucken ech do ran an jo sou ass dat. Dat ass eben eis Zuckerrohr Farm, déi war ganz am Ufank gebaut gin, hei gesit der och dann nach eng Kéier dee schéine Cactus an hei ass eben, oh Gott ech sprangen ewéi an an Legend of Zelda mëttlerweil erëm, hei ass eben de Spawnpunkt wann een déi éischt Kéier an eis Welt kënnt, bäi déi blöd Këscht kënnst da gespawnt. Sou, déi gesitt der lo nach dohannen. Schéin d'Hell gemoolt a gebastelt, ne? An esou ass dat. Mir kucken eis elo un, wat nach hei esou leeft. Mir gi mol an den Haaptkär. Dat war eben deemools, mir hunn dat hei alles opgebaut. Hei ass nach dem Al, dem Erik säin aalt, voilà, hei wunnt de Blackstar, e famous Youtuber. Mëttlerweil ass dee Mensch geplënnert, ne? Ech menge schon, ja. Also mierkt, hei sinn nach d'Iwwerreschter, hei ass nach sein helleg Buch an hei. Voilà, do huet en zougebaut. Hei war eben an der Zäit den Ufank. Den ähm, Dent hun mer hei gebaut gehat. So, lo konnt ech dann net méi raus. An do ass eben dann déi Sécherheets... Sécherheets, voilà, ass dann helleg Buch. Déi Sécherheets... Këscht, wann eng Kéier eppes mat erop kéim, ne? So. Frot mech net wisou en hei all déi Dieren, mir maachen emol all zou wann en nach eng Kéier spillt, da mussen se erem all opmaachen, et ass mer schäisegal. Ah Gott, ech hunn vergiessen dat Sack, zack, voilà. Do sucht an der Zäit emol eng Kéier en Mippchen, mee deen ass och anscheinend verschwonnen. Dann ginn mer e bësse viru kucken hei. Da komme mer bäi mäin Haus emol mëttlerweil, oder och mëttlerweil net méi. Hei ech sinn anscheinend vu Beruff hier, ech passen op Hënn op hei, Dog-Sitter nennen déi dat, ne? Hei soll doch voilà okay wat muss du do du hues näischt do ze sichen egal dee mierkt e bësse chaotesch mat der Zäit hei ginn esou hei ass der mäi Räich do huet ech der e bëssen vum Nick eng Skizz an hei sinn och eben Nintendo Biller do ass Super Mario 64 Bild wien et net kennt eng kleng Këschtchen hei mat de Saachen dran net vill Rares dat weis ech och gläich wisou an dee mierkt eben mat der Zäit déi ganz Serverdiskussioun eppes wat ech och u Minecraft net sou gutt fannen. Du kéins nach Server Ost, mee do brauchs de och gutt Leitung. Metz Play liest et do Mario 2, dat ass just fir dech, dat wëll dat du ënnerkomm ass. Also, da gi mer emol kucken. Wat nach? Äh, mal awer, da ginn wir nach erop. Gi mer viru kucke mat den Haiser. Dann Richtung Daniel säin Haus. Den Daniel ass och wierklech een, mat eis eréischt mol ugefong Minecraft ze spillen. An hei war och seng Merde, dat do ze baue, gell. Dir gesitt dobausse wisou hei iwwerall nach schéi Biller gemaach. Ah hei sinn dann, oh ech maache mol emol drop hei wa mer schonn hei ënnerwee sinn. Sou. Ech. Voilà hei leeft näischt méi, dat verwonnert mech, dat ass, dat ass en Haus aus Schwickschei méi gemaach mat allem. Mir hat och déi Placken an an hei ass dann, ech weess net wat dat hei lass war, mee dat dacht ech jees wat lass war, dat war ech deemools ne, jo do war e bësse rose mat mer, mee et muss nach eins bëssen an dem Spill ronderëm trollen, sorry guys but it's just a game ne. Sou mir maachen hei mol zou, also dat ass dem Daniel säi kleng Haus, säin Haischen, do gi mer op den Tiermche gi mer och nach nokucken wat dat ass, hei ass dann wat en och nach gebastelt huet, fannen ech richteg top wat e gemaach huet. Da gi mer hei säi Schläichwee nennen ech emol einfach, dat hunn d'Lëtzebuerger jo gär esou, wann se Auto fueren, dat sinn alles Schläichweeër. An hei ass da säin faszinéiert Gemälde wat e gemaach huet, wierklech all eenzel Biller do zesumme gebastelt. Da kënnt dat dobäi eraus. Sou, hei misste mer och vläicht nach eng Kéier Wee maachen, Daniel, dat ass och vläicht eng Challenge, eng Missioun. fir dech. Mir ginn eis eng Kéier eropstellen. Also déi ganz Minecraft-Diskussioun, ech sinn se och leet, mee ech wollt se eng Kéier uschwätzen, datt et do esou hell de gouf bei Tel, déi wierklech gemengt hunn, wa mer eng Tel Keess maachen, wäert d'Problemer geléist. Mee wéi der wësst, Minecraft ass bei ville Leit hei am Land eppes, da spillen se ab und zu just for fun an dann no e puer Méint ass erëm Ich habe fertig. An dat war genau de Problem bei eis. Dat heescht, mir haten herno d'Suen, mir waren op Käschte wäre mer leie bliwwen. Mir ginn also ukuck, wat ee mei uewen ass. Do sinn och vläit Käschte, wie weess. Mengen éischter net. Dofir, et si jo Leit, déi haten ëmmer dat Nitendo blablablablabla ass net, dass d'Switch mer et och erëm héieren. Mee wat ech op der Wii U-Versioun gutt fannen, ass eeben dat Minecraft esou mat der Friendlist. Mat deem Server gutt klappt. Du hues zwar eng Welt déi ass bëss méi begrenzt, mee come on, ech meng wanns dei bis zu 8 Leit kanns spillen, du bass eng kleng Gaming Community hei am Land wéi Team Lëtzebuerg, ass et am Fong ideal. Sou dat dauert elo bëss bis mer hei uewe sinn an gleeft mer mir si méi säier do ënnen wéi der kënnt kucken. Dofir och elo nach eng Kéier Thema Minecraft kënnt op d'Switch. Ja, soe mer esou, du has dann endlech en Handheld-Modus och, deen s de kéints ënnerwee Minecraft spillen. Mee ech e bësse bäi d'Hell raushéieren, déi meescht wäerten ech net zouleeën. An ech soen och, en ënner, et musse scho véier, fënnef Leit aus d'Hell soen, komm mir maachen erëm en d'Hell-Server, dann géif ech mer drëm zouleeën. Mee dat bezitt schonn de ganzen Online. Voilà, hei gesitt der dann emol déi ganz Welt. Dat do gi mer elo gläich kucken. An ech mengen, do gesi mer och dann emol déi aner Säit. Ech hunn elo nach e coolere Thumbnail, wou der gesäit, ne. Da wësse Bescheed. Esou, a mir sinn elo liewensmidd, nämlech mer sprangen hei erof. Dat ass eppes fir de Let's Play. Passen op, wat geschitt. Hui! An nach eng Kéier, ne? Jump, jump, jump. Esou. Mir loossen eis e bëssen hei aussprongen. Also liewensmidd si mer well d'Hal och, dat wësse mer. Hopla, dat do war liewensmidd, jop. Bon, da esou vill dozou. Also hei gesitt Dir och dann déi schéi Litercher. Mir och do hannen de Wee, de geet Richtung End an e geet Richtung ähm, dem Erik seng zweeten den LPA Black Stat jo eng Zäit lang gemaach. Menge mir noch den zweeten Account, deen em wierklech Minecraft et Loscht rausgeholl huet mat deenen mat der däitsch Community. Net vill méi gemaach, mee krut do laanscht d'Baken do, well en einfach em de Leit gegleeft huet. An déi däitsch Community och fir ze katzen ass, da kënne mer esou well, well et ass einfach esou. Esou, mir ginn dann elo hei eran. An déi am Fong den Haaptkär, den Mainkär, als Stadkär nennen ech elo mol, vun eisem Server, nämlech eis Villagerduerf. Funny Geschicht, dat Duerf huet virdrun net existéiert. Um ganze Server hues du keng Villager fonnt. Dat heescht mir hunn eben d'Pornoindustrie, nennen ech emol einfach, missen ukuerbelen. An dat erzilen d'Männchen mol einfach esou. Mir gesinn also hei, do ass nach d'Häl dra wat d'Kops soll, ne? Do ass meeschtens eng lass. Haut elo net. Voilà, hei sinn der e puer. Komesch Villager, ne? Voilà, hei kucke se iwwerall no, déi fucking Freaks. An déi wësse lo, wisou se hei all hänken, ne? Mir ginn eis nach dat Gebai hei ukucken, ne? Also mir hunn dat wierklech expandéiert mat der Zäit. Hei ass och e witzegen Funny Fact, Mir hunn dat missen zoubauen, well eis d'Villager hei ersoff sinn. Et huet kee matkrut, sinn dat mer verluer gaangen? Mee jo, déi sinn eis ersoff. Hei misst och heiansdo ab und zu ee sëtzen. Voilà, hei sinn déi Creeps. Kuck der dat un. Weess de wisou? Et ass eis Chicken Farm. Ech kucke lo mol, vläit kratzt geschwënn een of. Kuck, dat ass en Chicken, ne? Vläit geschitt et elo, vläit och net. Ech waarde lo mol eng Minuttchen op. Mee déi hu mer eben, dat ass dem Erik säin, säin Haaptprojet deemools gewiescht. Wärt wahrscheinlech net geschéien, mee hei sinn dann sou Leit wéi heen, kucken den ganzen Dag do déi Fënster no, wéini rem sou en Hinktchen bäi geet. Dir mierkt och wisou do Flamen sinn a wisou dat do sëtzt. Ech wärt de ganz, mir wäerten dat do lo bal e bëssen of, ech war nach net ze laang dass mir der Opnahm jo lo schon am Ufank creepy Saachen krut, ja gëschter hat nach grouss Kolleg. Wahrscheinlech net. Eben uewen sin Hinger déi heiansdo Eeër do erof kreien. Voilà dat war eben en Ee waat näischt gin ass. Nee jo dir kennt iech jo denken wann hei souvill Chickens dra sin waat da mat deene geschitt. Dat deet do souvill Fligel. Mee bon mir schoossen déi emol am Gewehr an mir gin emol hei emol raus aus Villagerduerf. Mir hun eis wierklech Méih gin. Oh Gott was du hei renns. Wat mess du do ëwen? Dat sin eben déi net Wächter wou sin ech dran. Wierklech bei of the wild Modus. Hei hu mer och nach Haiser gebaut. Do ass och eng Kou déi näischt do ze sichen huet. Naja och hei sou e kleng Funfact, dat waren d'Tierm do haten mer déi Schnéimännercher dra gebaut. Déi sollten eis jo Creeper a sou oppassen, mä ass och eeischt fir näischt gin. An hei sin och nach sou hëlzen Haiser. Déi mat opgebaut, op dat do ginn ech och elo gläich kucken. A ech meng mir ginn elo direkt kucken, well soss mat der Zäit, ech muss bis un e Posten 120 Minutte vläit ze bleiwen. Keng, keen Zoutrëtt fir d'Villager, dir wësst och wisou. Mer gi elo erof an d'Farm hei, nämlech hei ass dem Joé säi Vermächtnis, seng automatesch Farm. Mir klicke elo mol eng Kéier dorop an da wësse mer kuck wat hei geschitt. Hoffen ech dat och richteg eeft. Voilà, mir gesinn et, mir kréien eppes ze namsene. Ech loossen déi mol eng Kéier lafen a ech ginn an der Zäit dann hei an eist Lager, wat mer vun Tell aus gemaach hunn. Hei hu mer wierklech dës gesot, mir bauen dat hei ëm an hei ass nach eeben esou eng Chest, déi mer benotzen, wou nach net vill dran ass, wéi der gesitt. Alles ugesammelt hei, déi, fir déi Billercher elo ze maachen, war och eng Merde. An jo, ëm sech dru ginn. An hei sollt enges Daags d'Zil sinn, dat et wéi hei bësse sou ausgesäit, oder ech mengen, mir gi bäi d'Steng, déi mer hei vill am Land hat um Online gutt geschafft. Jo, d'automatescht Späicheren ass wichteg op dësem Server, well ab und zu bleift d'Konsol hänken. Ass et eben, et ass eben, du kanns mat engem Computer eng Konsol einfach net vergläichen, duerfir ëmmer sou Hänker dran. Sou ech kommen eng Kéier kucken. Ech wëll kucke goen. Sou merci. Dir gesitt also hei et sinn heiansdo e puer Saachen déi net sou direkt klappen, mä bon. Hei hu mer dann heiansdo dat mer de Villager ënnert de Rack kënne kucken wann et Weibleine sinn. Nee keng Joke et musse sinn. Mä bon mir maachen déi mol erëm aus. Déi kann ech herno nodeems ech hei fäerdeg si rëm planzen. Da gi mer hei nach eng Farm kucken. Sou elo iesse ech mol hei e gutt lëtzebuerger Gromperen ne. Voilà, an dann ass hei eben eis Melounefarm. Wat do déi Sonneblumm dran ze sichen huet, ech weess et och net. Déi geet ëmmer, déi huet eben hei esou een Knäppchen, deen däerf ech elo net drécken, well do mat der Sonn Dagesrhythmus do dann alles automatesch geet. Hei sinn d'Kürbissen. Hunn mer hei nach esou eng Oftrennungswand. Wou mer dann sou all déi Saachen, dat war eben am Ufank eist Lager, wou mer sou Geméis, Uebst a Geméis, hat mer nach net do, dass alles Geméis, mengen ech, wa mer nach souvill am Kapp hunn, ee jo, do ugefaangen hunn, well et war eben dem dem Joé seng säi Main Gedanke fir eben komm dat ech Dëngs fir ze maachen. Si si wierklech och quasi all voll, mee nei a mer sinn do nach amgaangen. Mir si elo en e gutt Joer geschwënn och amgaangen mat dësem Projet. Ah jo, stoch nach puer Setzlinge, mee sou ass dat. Sou, mir ginn nach virun. Hei ass lo och eppes wat ganz rezent eréischt gebaut gouf, nämlech nach weider Farms. Hei huet de, wat ass dat do, Neverwarzen Farm eng ganz kleng gemaach, bal awer net sou vill. Hei ass déi nei Zuckererdénges, déi leeft jo och scho gutt, sou wéi se dat scho, elo faken ech e bëssen, dann wäers nees gesinn, oh wat déi Zuckerfarm richteg gutt geet. Wann se Video net gekuckt huet, ech en emprüwen. Hei huet en nach eng Kett Zucker Farm gemaach. Dat heescht, déi automatesch, dat gëtt alles automatiséiert hei um Server. Hei kann och vläit nach eng Kéier eppes hikommen. Mir si gutt amgaangen. Deen Hiewel do soll ech net betätegen. Ech mengen, dat ass och besser, mir gi lo erëm raus hei. Mee jo, also wierklech eng, do mierkt een och, de Joé, Minecraft-Spezialist kann ech bal soen, huet och den Eric Dorneger vun der KFC Farm. Hei war den, voilà, do gesi mer elo eng Kéier d'Kaart och. Sou gesäit d'Minecraft-Welt aus an mir sinn do. Do gesäit een och eben elo déi Haiser alles, ne, wou ech eben dee Punkt géif weisen. An jo, meen ass hei niddergeluecht. Hei ass eben och wisou dee Schrëtt, wisou ech en den iwwerdaachten Déngens, déi Blëtzer, gell, déi aarm Gussien, an du bass och falsch hei, mee bon, dat ass elo dat, ma egal. Déi Gussië waren eis deemools eng Kéier all vum Blëtz getraff ginn an dir wësst wat da geschitt. Ech spoileren net ze vill fir Leit, déi kee Minecraft bis elo gespillt hunn, mee et geschitt eppes ganz, ganz Trauregt. Hei sinn nach eis Pilzfarmen. Aus dem Pilzbiom Kéi, déi ginn dat doten nämlech Pilzsuppe. Déi ass zimlech wäertvoll, well ech mengen se ass 4 Häerzer wann ech mech elo net ieren. Jo dach, misst 4 Häerzer sinn. Sou, da gi mer hei nakucken. Dat hei gouf och alles bäigebaut. Dat hei ass dem Erik säin, oh ech muss awer sinn op der Wikipedia, dem Erik säin Netherportal. Do ginn ech elo net eran, dëse Part. Ech hu mer geduecht, Nether loossen ech eraus. Maache mer just eng Kéier en Tour ronderëm, wierklech sou eng al. Wéi nenns de et? Ruine mengen ech misst d'Wuert sinn, ne? Jo. Wou et dann eben hei och sou e Schutzdéngeseem ass, normalerweis ass do keen dran, mee ab und zu kéint hie mol e Fall sinn. Sou, hei ass eben och wierklech eng Drecksaarbecht gewiescht, déi huet den Erik eis iwwerlooss gehat, fir dat do mol éischtens alles opzefëllen, datt dat sou schéi erofgeet, an hei och mol zäitnah alles ze bauen. Mir hunn eis och hei ganz erofgebuddelt, du mir erëm eng ënnerierdesch. Minf, nees, Mainf, Mainfront misst et sinn, jo voilà. An hei ass elo den Microsoft, ech, I hate you, zensiert, zensiert, zensiert. Dat ass dat eng gewëssen Update, en déi et fäerdeg krut dat do ze zenséieren wat aner Leit iech schreiwen. Dat heescht all déi Biller déi wer virdu gesinn hunn, déi gesinn déi aner Leit net. Mir kucken nach hei, nämlech hei mol ugefaangen och puer Villager. Ze planzen, fortzeplanzen nennen ech mol einfach esou. Ech kucke mol eng Kéier. Voilà, hei si mer och schonn zu dräi. Do ware mer lech gëll nach zu zwee just. An hei bass du eleng, jo. Kee klengen iergendwou ënnerwee, nee, leider net. Mee bon, déi sinn am Gaang hei sech virzebereeden, dat ass ee. Mir hunn och hei eng Trennung misse maachen, well all déi Säck. Sou, elo ginn ech awer lech eng Kéier dat weisen, wat ëmmer de Problem ass op deem Server hei, wou ech d'Flemm kréien, nämlech all déi Säck, Déi squatte mat der Gang dohannen. Dat dauert lo bëss bis ech do sinn an dann ginn ech iech nach dat blot Gebai do. Voilà, mol kuckt iech dee Pornokeller hei un. Kuckt iech dat einfach un, dat do ass net normal. Et ass einfach net normal dat déi hei. Voilà, do kann ech, jo ech well mat der Kréit an esou. Maacher zou. Jo, voilà, mir kucken eng Kéier hei d'Fënster eran. Jo ech fro mech net wisou mee déi plazéieren sech op deen do fucking Deel hei sinn der och nach meeschtens ze rong woubäi dës Kéier net dat ass bësse komesch an hei dat war ganz am Ufank géint mer mat den dëffe mer den Helltreff genannt wou sech ëmmer do getraff hunn esou lo kucke mer eis no wat dat blot do ass an du Kolleg du solls do net wat zum Deiwel hues du do dat si jo déi Wächteren déi oppasse soll wann Zombien ënnerwee sinn an jo maja da gi mer elo nach hei kucken wat dat do ass. Nämlech dat ass ganz rezent och, also dat ass wierklech ëmmer, mir spillen ab und zu just for fun, da kënnt no zwou Stonnen ëmmer esou eppes eraus an dir gesitt, et gëtt geschwë rem Dag, mee mir ginn awer elo nach se hei erop. Nämlech dat ass elo eis TL-WG, kann nennen, dat ass ëmmer esou e Projet gewiescht, esou elo maache mer hei einfach schéi brav zou, dat ass de Rezeptionist, deen huet de Joé hei e bëssen, jo, festgenagelt, woubäi, hues de do en. Ja, ech gi lo hei erop, da wunnt hei mengs de Joé, d'Druck Loose mer och eng Kéier un, dat ass eben lo Work in Progress, en huet sech och do schonn d'Fënstere gemaach, mir wäerten de Sonnenopgang verpasse leider. Hei Erik, spill erëm Minecraft, maach deng Wunneng endlech fäerdeg, dat sinn, mir sinn eben déi 3 Leit déi nach spillen, ma hei sinn ech an ech ginn awer lo séier hei erop, hei gi mer nach séier de Sonnenaufgang genéissen, kuckt iech dat un. Just enjoy it. Ganz lues awer sécher kënnt d'Sonn dann och hei erëm eraus. Ech hoffen et huet iech gefall. Ech weisen elo just nach meng Baach hei uewen. Ech hunn mech entscheet eben hei drënner direkt ze planzen. Wat romantesch genuch dat do. Ech mengen ech kucken eng Kéier eriwwer. Flott. Voilà, elo geet de Mound dann och nach zu zu Enn. Wierklech magefen Film. I like it. Do gesi mer elo nach eng Kéier den Iwwerbléck vun allem. An wéi gesoot, déi ganz Stadt hei hun mir alles selwer opgebaut an hei ass dann elo mäin klengt Räich maut ophalen. Do ass mäin Glace Man, mäin Schnéimännchen deen an hei ass eben de Cocktail Man vum Gaming Café deen ech do versklavt hun. Ech mengen ech nenne Fabian wou ech et usoen. Bon, wann een dat viruzielt, de klenge Joke. Et misst e sinn, da mol kucken op d'Leit bis zum Schluss kucken. Maja, hei ass dann och Sonnenafgang an hei, ech mengen ech kaken mech hei eran. Ech soen iech Merci, kucken. Dat war e klenge Special fir ee Joer hei op mengem Youtube Channel. Ech wärt bal 200 Videoe gemaach hun dat ganzt Joer elo an mëttlerweil hun ech bal ëmmer bis zu 10 bis 20 Views pro Video. Dir sidd amazing guys! Ech hoffen et huet iech gefall. Bis eng aner Kéier bei engem Special Video. Wann der méi Minecraft wëllt muss der mat kommentéieren. Allez maat et gutt!